Na bu anga hla ang vel hian a rawn lang ta a ni. Chuan tah khan tui tuipui a awm a, chuan khawmual a awm ta a, khawmualah khan mi rawn ti lang zawk a maw? Chuan e. Ngar aw. A chung ka siam tir dawn sa ka hre em si lo a, a hnuai ka sawi ka ziah dawn chuan a tanna ka hre si lo a. Hmun mawi tak a ni. A India map. Indian map ang hian. A India map ka ti map. Map ang tak in. Aw map ka ti kan zi a hlat tawk ang vel hian. Chutah chuan i lang zawk kha i in hmu zawk tih na. Hei hi i dam chen tur min rawn ti. Hi i in hmu zawk a hei hi i dam chen tur tih kha hriat na i nangmah khan i nei ta. Aw kha rawn thleng chuang lo a Tikhan i lo hre nghal, i hmuh rual khan tih ngai ngai zawk ka hriat. Eh, ka chuan a ni le, a rei lam tur ang te, i hmuh lai chuan a rei tur ang zawng te i hrethiam em? Hriatna i nei em nangmah? Hetia rei nge ni ang han ti ang chi zawng te. Hetia en khan keimah khan hriat thiam na mi ka khat. I dawng nghal tawp. Aw. A kum emaw a rei zawng bithliah ang kha engmah i hre chuang lo va, mahse kha kha i dam hun chhung tur a ni tih kha i hrethiam nghal tawp tiin a ni maw? Ka hmuh khan. E chumi i hmuh lai chuan i rilru ah ngaihtuahna i nei em? I inhre thei em? Engte i inhre thei a? Chumi thil i hmuh lai chuan eng ngaihtuahna nge i rilru a awm? I ngaihtuah let leh thei em? chu ka hrilh che chu. Chu zawng chu mi tunei sawi zawng kha i dam hun chhung tur a ni tih hriatthiamna a chiah kha i nei. Hriatte aw chuan umm khawvel lo pian dan te aw chuan a vir a vir ta hne. Chu zawng chu a ni. Pathian in min hrilh tih hamo bawih a ni te chu enge hran paiin Pathian hei ka han hmu tih tur ang kha a ni chuang lo ta i han hmu chuang lo ta te rawh mahse i thil nun nunna lo pian dan te hrilh che a. Chu Pathian a hrilh lai che chuan in hma tawnin nge thinlung lamah nge eng angin nge a hrilh a hriat tir dan che? Chu hetiang camera in a kan khawvel dlawk a hel kual ang hian khang planet ho kha a nge Aw, a en kual a ni. E, a en kual ta. Aw, a duh leh a kal kana a duh leh a bulah han awm a, a bulah a chungah te awm zi khan a la kual. Amah chu engkim siam tu a ni a, amah chu a awm ngei a ni tih a hriat tir che tihna a ni a, ngah tawh rawh, Pathian chuan. A ni ang.

Tiraw, thlamuan thlak hle a nih chu, tiraw, Pathianin a lo ngaihsak reng che a nih chu, aw, i lei taksa khan a mahse, hrehawm mahse, Thlarau chu Pathian chuan a ngaihsak reng, a ngaihtuah reng che a ni tihna a nih chu, tiraw. Eng nge ber? Tawngtaitute i dawng nasa lo, mi Zoram mipuiin an hmangaih lutuk che maw? A khumah a bulah hianin Pathian leh Pathian leh a vangte pawh ten an veng reng. Thlamuang takin awm rawh u min rawn ti hlawm hlawm hlawm alawm. Chuan nimin nimin zingah khan silawng atangin phone ka dawng nghulh a, ka hriat ngai pawh a ni lovin min rawn phone a. Pukinzing atana ka tawngtai, Alex atana kan tawngtai hi. Ka thinlungah hian mi rawn hawlh zawk tu a awm a, Pathian thu pawh ni em em pawn ka hriat loh laiin mahse ka thinlungah thi thei ri miah si lo a, tho rawh tih hi ka thinlungah ka thinlungah hianin tho rawh tih hi a ri tluk tluk mai a, chuvang chuanin amah ngei hi han biaka han han tawngtai te pawh ka duh a tia chuan tawngtai nute a rawn hmang a tikhan lo ngawi tawp la. ih a rawn tawngtai dawn che si lawng atangin ka tia chuanin a tawngtai lai te khan a lo â mehna a lo hâ leh lui ve a maw a bak kha chu a chhawn peih vak lo a chuanin a an in tawngtai a tawngtai tu nu lah khan a rawn tawngtai nung nasa mai a maw. Bawihah tunah hian i rilru a harh fim ta rawh tawngtai na hmang dun ang hian kan put duh in i duh em mi fel lo kan nia mi sual kan nia mahse Pathian mamawh thin kan nia, sual mah ila Pathian chu min hmangaih reng a, tunlai pawn min ngaihsak a, chuvang chuan Pathian hian a inhlan ang hiam tiraw, Pathian in hmangaih hle mai chu bawihah tiraw, Pathian khawngaih nei chauh nasa, Pathian hian A hmangaih zia chu hi ka hria maw? Chuvang chuan Pathian hnenah lawmthute sawi ang aw. Kan pu tui hi rawh enteh i pute hi kei pawh ka nih zan zawng zawng te min hre vek a. Ni fel lo ka nia, ni chak lo ka nia mahse Pathian hmangaihna hi min chelh tur i a maw? Keini pu tu hi Pathian i min hmangaih e mai tawh rawh. Tawngtai Pathian hian i hlan ang aw, kan tawngtai ang aw. Lalpa, Vawinia hian keini pu tu hian nangmah kan ngai tak zet zet si a, nangin min hria a ni. Hente hei ka tupa Lalchhuan Kima natna khumah a mu a, a chungchang thu te vawi tam tak zan tam tak ka ngaihtuah a, Lalpa a rilru vak vel tur te ka dawn thin a. Nangin i mihriat i koh chhuah, i rawngbâwl tûra i tun din. Mahse, chak lohna vanga rei tak vah bo sen tawh che a ni a. Mahse, vawinia hun ṭha tak mai pein keini pu tu mi chak lo tak chu i hmâkunna hun ṭha, in lam let a, i hnêna i âng chunga rawn tlûk luhna hun ṭha min siam se khi kan lawma lawmthu kan hrih che a ni. Vawinih hian Lalpa engthil pawh. I duh loh zawng a hun tha neih zawng zawngah te khan i duh loh zawng tam tak a lo ti ang, i duh loh zawng tam tak a sawi ang. Nia chu tiang chu kan ni ke ni pu tu hi. Mahse vawinia hian kan sualna zawng zawng leh kan khaw loh na te in hre reng chungin Hmangaihtu Pathian i ni tih hriain Lalpa i khawngaihna kutah kan lo tlu lut a. Vui nih hian i khawngaihna kutin min lo kuang kuah la, Bawia pawh Lalpa khawngaih takin nangmah an thlamuan zel a, i awm pui a ni tih vui nih hian kan hriat hian kan van lawm teh lul em. Mang thianghlim in nang in pawl la, a thlarau nun chu chhungril lamah a pawn lam taksa lo awng rawp zel mah se la, a chhungril nun, a thlarau nun chu nitin in khawngaih in nangmah an siam tharsak zel ang che. Kan awm zel dan tur te kutah kan rawn en hlan a, Eng pawh kan hma ah hian lo chhuak sel a, i remruat a ni tih, i hmangaihna avang a ni tih hrethiam a, awm thiam a, i kut a inhlan zel thei turin kei ni pu tu hi thlarau in min ṭanpui ang che. Lale Su hming in kan rawn dil e. Amen. Pathian hian a hmangaih hle che ni vawi a, tiraw? Vanduai ka intih chuan Lalpana malsawmna min fu tawh zawng zawng ka ngaihtuah leh tin vui ngam ka ni lo ka intih. Ka vui phal lo, malsawmna hi a dik lutuk. Tikah mah ka rul zo dawn lo. Umm, kan dam chhung hian tuma'n kan rul zo lo vang Pathian hi ka raw. Umm, chutiang zawng a ni. Mahse, a sang phei chuan vui chang tha khawp ka nei ve. Aw, mihring i nia lo, Bawihah. Mihring i nia. Nu leh pa bulah pawh kan rilru nat chang lakah pawh kan rilru nat chang te awm a maw eng khan mihring kan nia kha thei rilru kha chu i put chang in a eng a mahse chhung rilru ah chuan pathian laka i vui lo tawh rawh vui ngam ka ni lo ka chhiah hlawh mai ka ni maw dik lutuk.

Lalpa hi Pathian hi zia ka sawi duh ang khan Pathian hian Keimah di zawng zawng mihring ehh mihring khawvel pawn atang khian ehh min en vek a thil siam zawng zawng tui fir chiat chu a bawlah chuan. universe tawk ball ah khan hmuh loh lai a nei lo e hriat loh a nei lo eng mah kha hmai a nei lo engkim kha a enkawl vek tih kha a hmuh tir che a ni a siam belh zel kha tikhan min siam belh zel a. tichuanin a chang chuan kan sual te avangin vuak thithleng in a awm a kan sualna avangin hei hi chu pawm siam tur pawm pawm tawp mai tur ani chunga thil siam hmuh te chu ropui hlawm em ropui e sawi thiam loh sawi thiam loh aww. mi ka hmuh hianin mi ka hmuh hianin ka ina sawi thei lo. Ka hrethiam mihring tawngin a hrilhfiah zo lo vang. Chung thil siam ropui tak zingah chuan nang leh kei kan tel ve tihna a ni ta nia te rawh, a ropui te rawh. Chu chu lawm. Ani i hnenah hian Pathian a awm tlat a ni tih hi i hria em? Ka hria a, Pathian chu hei min awmpui rih e. A awmpui rih che, thlamuang deuh hian awm rawh aw, engmah hi lungkham suh, Pathian kut a indah tawp rawh. Teh teh chang a hrisel lo hi ka nia nu hnu che ve ni ve lo. I tet lain chuan buai nasa thin a lo. Tih chuan unau zingah pawh hrisel lo ber a ni. Sawng nawi ber kha.

a sengnâwi thei khawp mai a maw tûn hmaah chuan se heti tia thih in ni ta mai nia tûr aw. A nia mission vêngah sawn ih saron vêng saw ka pianna origin a la ni a saron vêngah sawn ka piang a chuan kâwlthei huanah kan

tih phaihin i u hi zuang tar a, kekawr te eh tui tui khur tui khur tui khur kawr te kalkawng a lo awm kha maw khami zuan tan teuh pah khan a sawi a tih ka pawi.

Hmangaih deuha vawiin thlenga enkawltu a pe che tih te hi i ngaihtuah em i lawm em? Sangin a siak lo. Sangin a siak lo tawrh aw. Zoram mipui hian an hmangaih lutuk che a nia aw. I tan bang loin an tawngtai a, an tihtheih zawng zawng an rawn ti zel a nia.

mihring kan nia a dem fo alo a ti hi chuan cancer min thia ih khumah kan nghal ringawt a eh a ti chuan kan hriat tirh hian. Kan hriat tirh hian tuk li vel chu kan la tho nuam a ni. Chuan khatia ni hneihna khan ni khatna chu ka la ngaihtuah fim hram hram a. An ni hneihna tukah khan ih zingah darnga velah. kan kawtah ka chhuk thla a chuan tah chuan umm ka inhnaihtuah chiang ata he cancer hian engtiang ngemin hruai dawn le tih ka ngaihtuah chhuak tak thut a ni ka duh lo lutuk a kha kha chuan. kan kohhran hna Mahria i hla phuah ka chakna lalpa tih kha ka play khawng lang bawk a, tah chuan ka rilru rawn ti no tak a van hawi tak a ni kei kher ka ti ta. ih mi tui nen insung luh ka duh sawi lo a ka varanda ah khan ka thu ngawi reng a dar sawi a an rawn tho a ka hlut ta cha a chuan chuta chang char char chuan kan kawr inchhung chin corridor ka tel kha tawngtai na hmunah chuan ka hmang ta maw. Aww tawngtai nan ka hma viat a. Ehh tawngtai ka ziah ta ta chang chu. Aww kha kan in luh chiah a kha lai ei kawng phei kha kawng ka pui i leh sitting room in ka arh ka mawh a. Eng ti zawk in ngei tawngtai thin che teh lai chuan eng rilru pu i leh. Malsawmna te engtin nge ka chawlh thei dawn min awmpui ang che aw tih chu maw.

Dah pu lo ah pawh i zeuh keuh kan chan pawh kha ka awm tawh mahse film chan kha nuam ka ti se hei ka ti hram hram. Ani chutah chuan i tawngtai thin ta, chumi i tawngtai na atang chuan enge hlawk na ang chi? Engmah thlarau nun lamah khan i chhar ta em? Nge han hahdam sawtna ang chi te emaw? A ngaihtuahna kha a awm reng maw? Aw. Ngaihtuahna kha kal reng a, chu chu a inthlak kual ve reng a ni chu. E, a changin i thla muang a, i hahdam a. Mahse mihring i nia rilru hah chang kha lo kal leh thin a tihna a ni maw? Ih, ka hrethiam. Hrehawm ka tih lai ber chu ka nupui leh ka fanu ka kalsan ang tih kha ka hlau a ni. Umm. Pa tan chuan chu chu a awm a lo. Ka fanu Seilian te ka hmu ve duh a. Umm. An pasal neih te ka hmu duh a. Umm. Tikhan kan te ber hi ka zuk zawt a. Ka damchhuah leh hi i ring rem ka ti a nge heart cancer te a ni lo a nang chu pile cancer a nia chuan i kal pawl la aids a lo a chuvangin-- Ka ngaihtuah lo, i lo za zing min teh maw? Bawihpuiin maw? Aw. Umm. Chuan. Aw. Aw. Chu chu ka boruak chu a ni deuh mai. Umm. Ka tang chuan, chumi hnu lawka tang chuan i khum bet ta a. Ka rawh. Umm. Ka khum bet ta. Ehh. Na chhawkna ka ei. Zir dawn kha zir dawn len lo chuan ka zawh ka ni leng lo thin ta maw Lapuan hi ka nawh tlat zel a mi hriat lohin na ka tuar veng a. Ka chhel khawp mai. Chhel ka ti lutuk che Danny. Mi angin ka thu sawp ve thei lo a. Chuan hetiang khu pathut hi ka nuam tih ber a nia. Mi ni nawr mawng su zel tih ka hlau lawi sia. Mahse, min dungah min rawn ti ta lo a. Tikhan mi hriat lohin ka mawngin car ah hian ka zep ta char char a chuan a spare pawh ka pai thin a tikhan tumah hriat loh hian eh tuar pah si in in changtu pa deuh in ka chang vel ta a ni. Eh an hlut sak khawp che a nia mi pawh hian maw i sulnu te hi. Sawi zui te hi la hlawh ve nia. Ih tunah hi chuan nia mihring nge nia rilru hah chang ei mah la i rilru chu hah dam tawh tawrh aw. Pathian lamah hi chuan i rilru hah dam deuh in i awm tawh tawrh aw. Pathian awmpui nei chang a ni tiin i hria tawrh aw. Hre awm ber laia chu ka ngum leh hnung ngum chung.

Khum duh pawh i del reng a, a bag leh tho ang a rawn ti. Umm, ni zel a dawn. Enge sawi duh dang ila nei em? Aa, a nei tawh lo. Chawlh hah dam tawh rawh aw. Aa. I tawng rei tawh si i hah tawh ang tawh rawh. Aa. Aw hei Alexa, nupui pi Grace, helai hmun an suahsan an tum chhan khah khawp mai in hrilh fiah sela chhang a tiraw? Umm, tuna kan awmna lai hi Ebenezer Medical Center a ni a, ahh hetah hianin ni sawm panga chhung kan awm a, tichuanin ahh he private te lo ni a, helai chu a tha em em a, ahh eng nge min enkawl naah kan, kan lawm a eng nge kan duh thu sam in min enkawl a ni nurse leh doctor te min duat em em a an chung ah lawm thu kan sawi pah nih seng in ah vawiini ah hian in helai atanga kan chhuah civil ah kan chhuah na chhan tur hi chu ah helai hi private a ni a private ah chuan in eng nge engkim hi a lo to zawk zel a chuvang chuan in ah eng nge kan tlin. Kan tlin tawh si lo a, tinge kan sum leh pai chhungkaw dinhmunah chuvang chuanin civil lamah te a tlawm zawkah kan rin avangin leh sorkar te lo ni a, chuvang chuanin kan insawn chhan chu chu chu ni deuh ber mai. Zankhatah khan engzah nge i tih kha helai hi? Helai hi zan khalal sang hnih zanga nia. Chuan mahsengin hei bilah hianin Doctor ten min nge tunah khan ka zuk pe zo chiah a, Doctor ten min duhsak em em a. I bilah pawh ni sengin Nursing ah te Doctor visit te eng nge engkim ah khanin discount min pe vek a. Cheng sing thum leh tih bawr velin min discount a nih chu. A nih chu. Chuan khelaia Civil ah khan engzah nge zan khatah khan Zan khatah hian civil hi ka chiang chiah lo, sangkhat leh dibawr vel niang cabin ah tho nia. Chuanin civil hi kan han kan rilrua awmna chhan chu chu chu ni ta, chutah chuan pu chhan zauh a minister maw kan minister hemi hi rilrua lo lang nghal a kan Kan hnaivai kan u a nih vangin ka han phone nghal a ni min khanin Pu Chhanzo chuanin, Aw ka lo buaipui enge doctor te ka lo phone ange tia, chuan chin kan inhrilh leh dawn nia tia. Chuan chuan ani khan min lo phone sak a, doctor chhuan kimin kan pa hming ang chiah chiah nia, doctor chhuan kimi kha ka mi khanin min rawn call a, cabin chu awm thei dawn a pahnih awl a pakhat zawk tunah hian in rawn luh nghal thei chuan in rawn lut. In rawn luh duh chuan in rawn lut nghal thei a tiang nimin kha a ni ta. Chuan mahse nimin rum rum kha chuan engmah kha kan ti fel hman lo vang khanin Vawiinni ah hianin kan chhuak dawn ta a ni a. Tukinah khanin ka han phone a cabin number four D kha aw D four kha khami kha min lo book fel sak tawh a. Chuanin kan chhuak thei dawn a nih hi. Lawmthu an chungah khan. kan minister chungah lawmthu kan sawi a, tin kan doctor te, pi doctor Chhuankimi te maw khang doctor a concern zawng zawng te chungah khan lawmthu ka rawn sawi nia. A tun dinhmun taka hi enge chanchin hmanga in? Tun dinhmun hi vawiin ni te chu hei a harh tha ang reng khawp mai a, a titi nasa khawp mai a, Ahh ni danga kan rilru hah leh nge hnual em em a kan awm ang khanin kan awm lo vawi ni chu kan hlim tlang khawp mai a, amah pawh a hlim a, a kang ve in ka hria vawi chu. A lawm awm khawp mai chuan a nih leh he tawngtai puitu te, maw duhsak tu te, maw sum leh paiah te pawh mi tam tak an awm in ka ring a khak te kha sawi duh te pawh awm thei a, kha kha an sawi leh la tawrh aw. Aw Zoram mipui ten min tawngtai pui nasa a, min tawngtai pui na vangin vawiin ni ah pawh Tun dinhmun hi kan thleng thei a, hma kan sawn ve hriat hriat niin kan hria. In mi ṭung ṭaipuina zar ah vek a ni a, in chungah lawmthu ka sawi a, tin sum leh pai a enkawl nana, sum leh pai a kanna rawn petute zawng zawng chungah khanin, Lawmthu thinlung takin Lalisuam hmingin kan sawi bawk a ni e. Ee kan lawm e aw.